U ngħidilkom illi mill-parker stess diġa indunajtu fej qegħdin ħanet fil-karozza. Qegħdin il-bajja ta' Golden Bay. Jew inkella kif inhi propja magħrufa il-bajja tal-mixquqa. Mixquqa. Insomma kif qed tirrealizzaw il-taqbida tissir iktar ħarxa u qed naqalgħu bajjiet issa li huma tista' tgħid in-number one Għabar mumiex. Tops, tops. Tops ta' Malta. Mur kompli, mur kien hemm il-parker. Għamilti xi ħaġa.
Follow Jani. Ha, sieħbi. Kif int? Ejju, tajja mhux ħażin kora. Bdejna xogħla u bdejna. Bil-mod, bil-mod, bil-mod, bil-mod. Jiena ħa dispjaċir ħa jkolli ngħidlek illi kemm ilha taħdem hawn il-bajja, xi kważi dejjem hawn. 20. 20 sena. Tilfitlek. Mhijiex l-aqwa bajja f'Malta u għawdex. X'inhi Dan qed nagħmlu kompetizzjoni. Ejja ħi għaddi. Għaddi. Qed nagħmlu kompetizzjoni tal-isbaħ xtajta fejn wieħed imur jom f'Malta. Tajjeb? U Eżatt. Golden Sands kienet imniżla. Waħda mill-favoriti.
Imma tilfitlek.

Le. Eh, tajtilu,
U nibdew mal-ewwel nitħattu fuq l-aċċessibilità jekk tiġi bi pusher jew kella skateboard jew kella jekk inti fuq siġu tar-roti tista' tibqa' faċilment għaddej u anke għaw il-faċilitajiet kollha biex inti tkun tista' tiġi fuq din il-bajja b'kumdità kbira. Tajjeb illi ngħidulkom illi din il-bajja, il-bajja ta' Golden ejjew, ejjew oqgħod bil-ħar. Il-bajja ta' Golden Sands, kisibuha wkoll, ehm, qiegħda fil-Majistral. U tant qiegħda fil-Majistral li ftit passi l-bot hemm propju il-park tal-Majistral. Ekku, mbagħad tara li għandek sabiħ u kollox tittej dar-ramel tagħha l-fin li jagħti l-isem tagħha. Kwalità.
Il-golden, golden sand kważi l-iktar ramen raffinat ta' Malta. Jekk imbagħad tħares hekk daqsxejn fuq ix-xeqliba ta' xellug hemmhekk hemm dik il-biċċa ehm, art irdum nistgħu ngħidu li tisporġi l-barra li tkun sabiħa diġà qiegħda sabiħ issa ma fix-xitwa biktar ħdura tkun vera sabiħa u tista' tmur tagħmel ġiex passi fuq in-naħa ta' fuq tagħha. Taf xiex dan. Li Tara dik il-ġebla fit-tarf tistriħux magħha vera.
Hemm qiegħda, hemm qiegħda. Imbagħad in-naħa l-oħra Hawn din il-lukanda. Din il-lukanda ilha mibnija mill-1960, hekk għamilt ir-riċerka tiegħi. Bnietha l-familja Fenech u mbagħad twaqqgħet u reġgħu bnewha mill-ġdid meta kien ġej il-famuż Chogi. U kien hemm bosta konferenzi, hemm ġew nies prominenti, ikliet, u sa fejn naf jien kien hawn ir-reġina, ir-tifel tagħha żgur. Imma I ħan iċċekkja. Hmm. Ta' minn ngħidu li din il-bajja hija konsidrata bħala blue flag, ġifieri hija ta' kwalità tajba, tajba ħafna. Imma flag oħra ġidu toqdu attenti għaliha li hija dik il-ħadra ten fuq. Illum għedha ħadra ġifieri m'hemm periklu ta' xejn, però għodu attenti għalkemm fis-sajf hija rari ħafna illi ma jkunx hemm żewġ tibna dar homor Għax f'dak il-każ ifisser li l-baħar mhux tajjeb biex wieħed jinżel jum. U għal dawk li jħobbu l-camping, hawn ukoll campsite. Campsite li jieħdu ħsiebha l-Iscouts ta' Malta, imma iktar minn hekk hija vera verament sabiħa u għandha s-servizzi kollha minn toilets sa ground fejn trab il-futbol, sa teatru żgħir, eh, sa post fejn jistgħu jilagħbu tfal u min iħobb l-avventura, insomma. Huwa post li nirrakkomandah għal dak li jixtieq imur daqsxejn ta' camping sew. U bil-bajja wara dari ninsab fil-Park Nazzjonali tal-Majjistral u qed nippassiġġa proprju fih. Dan il-park jestendi mill-Prajjed u jibqa' sejjer sax-Xagħra l-Ħamra. Tajjeb li ngħidu li dal-park huwa destinazzjoni popolari ħafna kemm mal-Maltin kif ukoll mat-turisti għax ejja ngħidu fis-sajf għax mhux bħalissa għax bħalissa nixfa kbira hawn. Imma fix-xitwa ikun ħafna iktar aħdar, ikun ħafna iktar flora u fauna evidenti. Aw ħafna fdalijiet ukoll militari bħal barracks, gun posts, eċetera, eċetera, u jekk toqgħod tesplora ftit anka erien fil-mixjiet issib.
Ħallilna kumment ġalħi. Fuq il-bajja din nitkellmu. Kif tafx isimni l-ewwel oh. fuq darek.
Ċal, kemm ilek, x'għandek x'taqsam mal-bajja int? Nagħmel it-trips, il-boat trips. Tagħmel it-trips, kemm ilek ankra taw? Kemm tgħid?
Tgħidli, ej, tgħidli, 20? 20. Jien inti 25. 46 sena. 46 sena. X'kienet l-ewwel dajsa li kont tagħmel it-trips? Le, żomm nara, żomm nara, jekk qed niġi ma' missieri hawnhekk fis-67. Kellu frajgatina ta' ta' tnax-il pied u kien jieħu erba' min-nies. U kienet differenti l-bajja?
Ma naħsibx toħ, minn barra l-gabbuni u hekk. Il-pija l-istess. Kienu jiġu ħafna nies ta' kizmin.
Le.
Kienet iktar kwieta. U ħafna. Li mhux tajjeb għalik, aħjar hekk illum. Efe, eh? eh, mhux il-kwantità ħajni. Il-kwalità.
Jien għalija b'dak il-messaġġ jgħidħafna. Għajtna, ċar. Ċa, ġurnata tajba u awguri tajjeb. Lembi bil-mod, ċaw li kien. Kif għal ċali u anka xieħ bħali u kol jiftakru, wara jawnek qabel kien għaw taraċiħol li waslek għal-bajja u kien għaw kjosku kol illi allegatament kien eh, eh, mod illegali. Ma l-ura l-lum neħħa kollox u tista' tgħid li nistgħu ingawdu l-bajja bi sbuħija kollha tagħha. U inti wħiereġ mill-Golden Bay, triq li torġok il-barra, għaw żewġ postijiet interessanti nistgħu nsejħulhom. Hawnhekk is-sede tal-Gaia Foundation li diġà semmejna l-operat tagħhom fil-ġimgħat li għaddew, milli ħarsu ħafna l-ambjent, u propju ftit il-bot minn hawnhekk darba fis-sena isir The Bubble Festival of Light, fejn isir festival jitħares l-ambjent u fl-istess ħin kulħadd jieħu pjaċir u anke jinġabru donazzjonijiet. U faċċata tal-Gaia Foundation għawara wara dal-ħajt li tista' tgħid għandu ċirkonferenza kbira mhux ħażin kien jeżisti darba villaġġ turistiku li kien jismu Ħal Ferħ. Eh, jiena niftakru jopera kien imbena fi żmien li l-Ingliżi kienu għadhom hawn Malta U mbagħad bil-mod il-mod insomma spiċċa intelaq waħdu. Aħna għandna xi ftit eh, ritratti li sibna online illi vera iqabdu gdiqa ta' min jgħid li l-post fil-glorja tiegħu kien mill-isbaħ kien jilqa' fih ħafna u ħafna turisti kienu jsiru ħafna shows eh, ġo fih u xiktar u kellu wkoll veġetazzjoni mill-isbaħ li jekk toqgħod iddur tista' tinnutade. U t-tradizzjoni tas-soltu hi li nieħdu birra, però llum ġejna fl-inħawi ta' Golden Bay, imma fejn hawn il-farms organiċi Sura Ġusu ħa nieħdu tazza lemonade. Sadanittant ivvutaw billi tikkummentaw il-bajjiet li għad fadal. Ħa narawhom. Bajja ta' San Tumas, Wied il-Għajn. Għar Lapsi, is-Siġġiewi. L-għadira tal-Mellieħa. Dellimara u l-inħawi f'Marsaxlokk. Il-bajja ta' Ħondoq ir-Rummien il-Qala Għawdex. Ramla l-Ħamra, ix-Xagħra Għawdex.
Pretty Bay f'Birżebbuġa. Ġnejna Bay l-Imġarr. Cheers, eh? Tajjeb, eh?